Emañ Salut euh, Setu niverenn Peter c'hoari ganit Miz Kerzu daou vil daou warn-ugent Diskar-amzer Daou vil daou warn-ugent setu Larom vez graet euh, ur rann nevez bep koulz amzer Ya, ur menoz mat eo D'am soñj eo gwir a-walc'h euh, Mon madame traoù ganit, Kikizik Oh, chilev, mon ra Hag an IT est hormoz Yeah, bah, fiscal.
Euh, bah, kroget vo gant ar c'heleier dustu. Ya. Euh, neuzen tout l'amzer zo trebenet abaoe. Oh, ya. Ah, se zo da follen. Ha neuze, euh, neuze, bezo c'hoarvez d'ar bern traoù. Mais ne fell ket dimp dre ret komz ober re a geleier a-benn ar fin. Neuze, euh, ar re meus ne devet just un dra bennak a zo c'hoarvezet neveso. Ya.
Hag a zo neuze an afer gant ar gelaouenn en linenn Gamekult. Gamekult? N'ouzon ket penaos vez lavaret. Gamekult. Gamekult. Neuze, marteze, anavezit neuze unan eus ar c'helaouennoù enlinenn brasañ a fed c'hoarioù video. Bez zo jeuxvideo.com evel just gameblog ha tout, met Gamecult a zo anavezet vit bezañ unan hag a zo a ra un tamm muioc'h enklaskoù ha tout. Ya.
Gant kelaouennerien, c'est Sirius. Setu, n'int ket, ne ran ket just bruderezh evit ar c'hoarioù video evel gameblog ha jeuxvideo.com da skouer. Neuze anavzet oa evit bezañ dizalc'h un tamm evel kanarpese, bennafi me enlinenn. Setu neuze oa bet oa pennajoù a-feson neuze oa ar gwir skipailh skrivañ.
Ya. Hag ivez bet oa ivez tud oc'h ober plij evel-just evit ar peurrest. Abaoe ur pennad neuze evel-just eo diaes an traoù er c'helaouennoù dre vras. Ha neuze er c'helaouennoù diwar-benn ar c'hoarioù video ivez. he doit lancer ur formulen premium bah, evel euh, ur bern kazetennoù da lâret bezo penajou bah, evit lenne ret pea. A se oa tout ar pezh oa just a-walc'h an enklaskoù a tout, a tout pezh oa news dre vras euh, oa, oa digoust. Ya, setu.
Ah, me gouda an evit prienti ar c'heleier alies e hen navelet war Gamecult just a-walc'h. Pirouien oa traoù euh, mad a-walc'h. Hag e veze komzet da skouer tout an aferioù Bah, tud skarzhet ha tout.
Neuze oa, oa traoù dedennus. Mais toutes-ces sont pas vraies vraiment, il y aurait des ad trained euh, Gamecult gant ur Astrolate.
un emtregere sur Astrolate onvet Reworld. Zo bet euh, zo bet koz du temps pegur nou adprenet sur Séville. Yeah. Hag e oa yegnoldik c'hoarzhet ar memes tra gant Sians Evit tamm pennamm. eskemmoù zo bet etre ar skipailh skridaozañ ha Reworld. goude ur mare ez deus dibabet tout ar skipailh skridaozañ kuitaat Gamecult, neuze skrivit o deus ul lizher. Ul lizher digor o deus lakaet war internet evit lavar ba ne oant ket evit em glevet gant renerezh nevez. Ha neuze e deus divizet ba ober ba ba lezenn e e e zo un dra bennak ma ve adprenet an embregerezh peus ar gwir da da zilezel ha be pe kaout memestra an digoll dilabour. setu. Neuze e oa sañset da vezañ betek ar seiz a viz Kerzu. Et oa, d'ar truc d'aller scarzu, et fait cuit dans du plusieurs oa ar préavis, quoi. Ok. Euh, He oan e sonj kenderc'hel da voueta al lec'hienn betek ar da vikerzhu a goude hag ober an treuzkas gant ar skipailh nevez. Hag a he neuze un nebeud amzer goude, Heward neus lâret d'an implujidi ba ben a fin nan a gendalc'hit ket, kit kuit bremañ, ha genre desket a deus an devezh e oa ret demont kuit diouzh an noz. Setu neuze euh, un tamm vel barz ar, ar filmoù amerikan e euh, ton a rez gant da gartoñs evit euh, da, vureo. Neuze vel just ez bet az pontus avoir pe doa ur bern rak tresou war ar stern a tout a badennoù penajou war skriva ba ret DVD dilezel pep tra. Setu neuze doareoù brav-tre ya. Lâret eo bet dezhi e vefe gant skipailh Reward aet betek ar justis ma vefe klasket kenderc'hel gante an abadennoù a oa gante war Gemkult. Ah ya, an perc'henn war netra ken zo. Setu, ha neuze ba bevel just da eur bern tud o deus tennet o c'houbanon premium. Met n'ouzon ket penaos vo, met vraiment vo moarvat ur bern bruderezh ha penaos pennajoù bruderezh, quoi. Mm, mm. Et setu euh, bah, triste peger bremañ ne jom ket kalz a, a gelaouennerien ar labour euh, en klas gwir. Benafin, chom ra kan ar PC a JV Le Mag, Benafin, o douz ur gwir skipailh eskri da oza. Ja. Ha setu tout. E goude bezo kelaouennerien dizalc'h evel gotoz da skouer. Mais euh, n'allez ket. Enfin, ar re-se, ben a fin en em a implij ar pezh vez graet gant ar gelennerien- gelaouennerien evit euh, goude euh, kinnig euh, bah, war Twitch da skouer, tro vel-se quoi. Mm, mm, mm. Ne reont- n'allont- n'int ket bras a-walc'h evit gallout ober un enklask a-bezh, evit skrivañ un en- ur pennad enklask a-bezh. Neuze setu. Euh, Bez zo yet euh, penaos Ludostri, mais euh, zo war Patreon, e bet ken quoi. Ya, setu be zo tra mo-se. Mm. Hag ouian ket penaos e, e, e vo eta fin e arc'hanta e, yeah. e enklasko, quoi. Puis e dre vras e penn o c'hirtre. Mm. Euh, Koz bet se ma dedennet war euh, ar post-skignat Silence on joue gant, euh, gant euh, Gred gant Libération. A be zo tud, euh, bah, tud à la bourre et hermé tous a be oa tud à répige, benafin et, et Game Cult. À la Roali à toutes. Neuze dedennus-se a geller hon ivez 'ba benn ar fin kaout ur skipailh skridaozañ benn ar fin, ur skipailh bras a servijie da ba da 'n em wareziñ pa vez savet klemm da skouer gant an embregerezhioù ha tout quoi. Keñveriet gant an dud o-unan. Ya.
Setu neuze keloù un tamm dipitus quoi, mais 'vel-se 'mañ. Ya, met siwazh e verk un tamm deus saviad ar c'helaouennoù dre vras e Ya, dre vras, frañs ar evel mare-mañ, juste.
quoi. N'eo ket, n'eus ket hepken ebet a c'hoario vidéo Ya, petra omp sorti. siwazh. Bah, science sa vie, je veux savoir, moi, dres memestra, ouais, beus skarzhet d'an holl. Enfin, beus skarzhet, oa aet kuit d'an holl, hag... ah, setu.

Euh, Setu evit ar c'heleier. Euh, n'eus notenn netra all, toi ket Non, mais m'eus notennet mont all ebet, pugur bon, zuroar zo bet meur a Nintendo Direct, a Bohémizest, euh, toutes ces, euh, bon, bruderes film Mario, bon, euh, Ya, ya. setu, setu quoi. N'eus ket dem da euh, komz sur Ben Z, am soñj. Il y a de travaux à quoi. Ya, mi chance.

Hazelite Studio evel-just. Ha neuze c'hoari kenlabourat ba war framm neuze Hazelite Studio 'noa graet ivez. A Way Out.
A Way Out hag a-raok Brothers A Yeah. Tale of Two Sons. Neuze e kalz tostoc'h eus A Way Out peogwir ur c'hoari euh, kenlabour. Brothers oa ur kenlabour etre an daou zorn. Ya, setu.
Mais euh, hey, setu kenlabour euh, etre euh, gant daou zen. Daou den. Neuze e avait c'hoaret da zaou hepken ma war hor unan e rededior kavout ur mignon pe ur vignonez. Yep. C'hoant peus komz an istor Ba ya, tu zo da, da gomziñ war-benn an istor. N'oc'h kregiñ a ra an, an istor gant ur c'houplad hag a zo tispartiañ. Mhm. Ha benn a fin o deus ur verc'h anvet Rose, non? Ya. Ya, setu.
Hag ar verc'h a zo nec'het gant, gant he zud ha tout se, hag benn a fin e, e, e ra Pompinello. gant noz he zud. Mhm. Hag en ur euh, ouelañ war- warne e teuint da vev hag benn-fin e mm, bac'het ar vamm hag an tad e-barzh an dudenn, quoi. Ya, berzh ar Pompinello.
Ya, Ar Pompinello. ya, setu. Ar c'hev ret pa pep hini ar, ar, ar c'hoari ur bompinell. Ya. ha ret eo kenlabourat evit adkavout ba hon c'horfoù. Ya, hag eh, tout-se zo ul levr euzhus ouais. anvet Docteur Hakim a glask... Euh, Rei euh, a leo evit euh, penaos euh, Evit euh, Ken Penn o c'harante, setu. Yeah.

Trewigo bien, Bihan ar c'hoste, ya, setu. Hag e pep bed zo un elfenn gameplay disheñvel, ha disheñvel euh, gant pepini. Ya. Neuze e Burne, c'est bien savoir tout da liesseurset da remplay a c'haller kavout euh, evit diskoulm maluziet e lou dre vras hag euh, lodennoù euh, saven quoi lammat à tout dres euh, hag red e mon e pen al live euh, war from zo klasse la war hein, bezo nola da live ou red e mon betek pen Ne rede ket labourat neuze an eil gant egile pe an eil gant eben. Ha setu. Ya.
N'oc'h ket berzh bras ne gagouet ar c'hoari Ya, euh, muioc'h a verz eget a way out. Ya, kalz muioc'h.
Prijo, euh, tout. Fin, Ya, euh, ya, ya, dilennet euh. oa bet alies, wel unan deus c'hoario gwalan euh, daou vilugen.
Mateze. Degoul c'est de demez. Da vil un warn-ugent. digar, ma digarizit. Euh, mateze oa ie un tamm everk deus ar mare euh, pa o euh, e lec'hiozo er bed oa c'hoazh tud euh, un tamm bac'het pe n'allen ket mont a don ha tout se yeah. oa plijus c'hoari euh, gant tud all pu n'oc'h e c'haller c'hoari en linen daoust hag c'haller c'hoari euh, couch. Ya, ya, vel just, ba vel yaou degol ar c'hoari war an enez benveg pe en linen. Ya. Ac'hani m'on eus c'hoariet en linen. Ya. Mais, Mais euh, d'échange netra, yeah. Benafin peut dire goulet an da an daou an daou skram bevech. Gwire.
Ba un eur un eur euh, c'hoari a feson ba goude ze zo bet pred un tamm menozio o zouezus, en fin euh, an histor. Ya, an histor euh, n'eo ket dedennus tre, benefin. Na c'hoarit ket dit an histor. Non, setu.
Euh, an holl alarze bere vras e dipitus pugur e iskiz, fin ret eo d'an dut a an em zisparti euh, striva evit chom assemblés, enfin eskizer ar moral, benefin. Ya, ya, setu ar ur doare kentel a zo, mais euh, c'est blanc drôle. ya, setu.
bon.

Me hag traoù da welet en endro hag all hag all. Mhm. Noc'h eo gwir evel ma 'teus lâret pinvit-tre, liesseurt. Hag ya, me 'meus bet kalz plijadur o c'hoari ganit. Ya. da c'hoari-se peogwir e zorved-mat quoi. Ya, ba ya. En tu an da istor. Hag e graet e gwirione evit kenlabourat quoi, da c'hoari da zaou ha nemet da zaou neuze. E ya. Mat-kaer. Mm. Setu evit da yaout c'hoant peus komz diwar-benn If Found Ya, euh, n'oc'h If Found a zo ur c'hoari euh, bihan tout hag a oa bet aliet gant ur mignon euh, pugur oa ur c'hoari diazezet war un istor an istor digare hag o tremen e bro Iwerzhon gant lodenno fin Iwerzhoneg zoken gwezeleg Iwerzhon E-barzh n'oc'h ket setu un tamm gwenvred-korr ha n'oc'h ket em eus prenet ar c'hoari-se 'oa ket gwall ger ma meujons mat. Diorroet gant Dreamfield hag embannet gant Annapurna Interactive n'oc'h ket hag embann kentoc'h c'hoarioù dizalc'h evel da skouer Gone Home pe Outer Wilds ha ne ouie so Stray. Hag en hoc'h ae ar c'hoari-se a oa deuet e-maez e miz Mae daou vil ugent. Posubl eo c'hoari war urzhiataer, n'oc'h ket memes prenet war Steam, war PC, hag e war a seblant e vez kavet ivez war Switch. N'oc'h ket un doare visual novel eo, diazezet eo war an istor, hag e gwirionez n'eus ket kalz a dra d'ober a-fet c'hoari. an istor a zo hini Casio a distro d'ar gêr euh, d'e c'hêriadenn e miz Kerzu mil nav c'hant trizek ha pevar-ugent. ne dremen ket mat-tre e studio e du lenn ha digemeret e fall a-walc'h gant he mamm hag he breur war euh, enezenn Achille er Magnochom. Hag ar plac'h euh, treuzjener yaouank a c'hadalojan e ti en un ti dilezet gant tud all lakaet a goste er, er gumuniezh, benefin. hag en o zouez ur c'houplad paotred. setu ben a fin e tremen ar c'hoari vel ma vefe ar c'hoarier o lenn ur c'haier ret eo diverkañ pe skrivañ vit mont war-raok. Un arouez brav evel-just peger emañ an dudenn o klask skrivañ e c'histor hag diverkañ traoù a ra poan dezhi hag hag all. Diverkañ ya un identelezh na oa ket hini Casio hag kregiñ ur vuhez newe neuze. Met e gwirionez 'm eus kavet se un tamm egasus goude ur pennad. ordin disverkañt, skrivañ. Pa oa ket oa ket plijus-tre benn-ha-fin. Un doare emgefre zo da ziverkañ ar pajennoù pezh a zo un disamm peogwir e gwirionez frotañ Fin oberezet an ra logodenn war ar skramm ar c'haouenn gant torpenn. ben a fin meus kavet war c'heñveloc'h deus lef banotreset Turbomedia vel vije gwelet d'ur mareso e ur blaouejoù daou vil dek. Fin enta ar blaouejoù daou vil dek eget ur c'hoari video gwirion. Ba ur visual novel quoi, intan? Ya, me n'ouzon ket. Oa

Kalz displegadennoù eus geriaoueg lec'hel Iwerzhon a zo, e saozneg, n'oc'h ket troioù-lavar pe doareoù dastumañ frazennoù pe geriaoueg kwa. Pe n'oc'h ket gerioù iwerzhonek a zo impliet gant an dud. Hag ar c'hoari a c'haller ober en iwerzhoneg penn-da-benn zoken. Qu'est-ce que t'as gratte Ya.
Non, mais c'est- Mais dam soñj m'eus lakaet ar c'hoari en iwerzhoneg juste vit kadande euh, bien Yeah. penn-ar-bennak vese. N'oc'h ur raktres brav, ouais, euh, euh, hag euh, euh, setu ma, ma c'hoariit evel lenn un istor e chom plijus. en desped da... d'ar gameplay ha n'eo ket deus ar plijussañ tout. Ok. Setu. Mat-tre.
Petra meus c'hoariet bet c'hoariet beus gant tout a traoù met dreist-holl meus bet uh, meus prenet ur Steam Deck. Oh là là!
Ur Steam Deck uh, bun a bun a zo uh, ul letrin c'hoari hezouk a zo uh, graet gant Valve. hag a ziorro neuze Steam, hag a zo ur meziant azvestaliet war urzhiataer evit prenañ ar c'hoari. Uh, prenañ ar c'hoarioù a c'hoari gante. Ha neuze, uh, o deus neuze uh, zo neuz Switch brasoc'h gantañ. Hag a c'haller adkavout holl e c'hoarioù Steam war o re ha c'hoari gante neuze uh, gant uh, forzh pelec'h. Setu, euh, d'ar mare lec'h ma teuio mez ar poskignat, emichañs, emañ lakaet ma fennad diwar-benn ar Steam Deck war ma blog, neuze lakaet vo al liamm en deskrivadur. Wow.
Klasket vo da nebeuta. Euh, neuze meus meus klasket un toullad euh, c'hoarioù war-c'horre. Euh, da skouer, meus echuet benn ar fin Children of Morta, mañ kroget pell 'so war urzhiataer. Ah, boa laosket un tamm euh, mogadante ar c'hoari e oa laosket da gwei. Neuze aze, neuze adkroget gant-se gant ave morta, pur e klod mat da war ur c'hoari dizalc'h ha tout, neuze oa pli just. Un nourre roguelike. Ben a fin ar ma vez c'hoariet tout ur familh hag e c'haller chañs tudenn hervez tudenn ar familh. Hag ar gameplay un tamm od hack and slash. plijus-tre. braoueston, pixel art eus an dibab. evit kenderc'hel gant ar stinnek on o c'hoari kalz er mare-mañ gant Hollow Knight hag a zo ur meskaj etre ur Metroidvania hag ur Souls-like, ur c'hoari mod Dark Souls. He diaes-tre ben a fin e penn-kentañ aes a-walc'h, enfin mont a ra quoi, n'eo ket un Metroidvania ordinal. Ha goude e tout a via super diaes, hag a-hed mo a laosket da gouezh ar wechou all, hag a-hed on a drugarez ar Steam Deck m'eus kendalc'het, ha goude tout a vez un tamm aesoc'h peogwir e vez gwallet an dudenn ha tout hag a vez kavet doareoù da evit lakaat ar c'houarn da vezañ aesoc'h. Met euh, bet brav-eston eo ar sonerezh zo dispar, ar bed a zo euh, bah, benn ar fin e kinniget un tamm emod euh, moutik quoi, peogwir e c'hoarier un doare amprevannik moutik, hag euh, buan-tre tout da vezañ euh, skrijus. ha setu euh, teñval-tre benn ar fin, peogwir e, e kantreer en ur bed diskaret gant euh, kregin amprevanet o tont da vezañ oa tout. Ha gantañ emaout Dark Souls e vez n'eus ket a istor resis met kentoc'h lodennoù lore Menachin a vez dasparzhet a-gleiz hag a-zioù hag an ergelc'h ivez hag a zo pouezusoc'h eget an dezrevell ha brav brav-tre eo. Bez' zo bez' zo ar santimant setu ret eo. Menachin eo c'hoari birvilh met ergerzhout. ha me zo bepred ar blijadur ba tizolez ul lec'h nevez out bepred waouh waouh se zo brav waouh c'hoant 'meus c'hoant 'peus bepred mont da dizoloiñ lec'hioù nevez euh, chotu neuze 'meus ket echuet c'hoazh neuze marteze e komzin c'hoazh ar wechall mais kaji echu da'm soñj Ha bremañ e c'hallin mont en tren etre an dud o c'hortoz Silksong. Ya. Mais goût a ran bremañ e, e vo Silksong, a pezh zo bet ur bannbruderezh e Nitri. Ma très.
An peus komz diwar-benn Judgment Bis? Ah ya, marteze euh, c'hlozadur diwar-benn Judgment peogwir aboue an abadenn euh, Damzon ma komzet diwar-benn Judgment ar wechall, dija? Ya, da'm soñj.
Setu.
Noc'h eo abouez em eus achuet ar c'hoari. Yay! Noc'h eo trewigo ouzhpenn am eus dizoloet hag a oa goude ar pezh ma gouez dija. Noc'h eo goude ur pennad bennafi e c'haller aozañ brav e jeu e a-drugarez d'un den a rer anaoudegezh gantañ. Ha bennafin-se a c'hall sikour da gad galloudoù e-kerzh an emgannoù. Noc'h eo evurzamment em eus dizoloet an dra-se evit achuiñ an istor pe an emgannoù diwañ un tammig torr-penn. Fin un pas torr-penn, mais emañ deus evit euh, pas mhm. strat-kregiñ mil gwech. Um, ben a fin vid o zone e red kavout traoù war al dastum traoù war al leur quoi nor euh, meg euh, RPG yeah.
setu reoù zo a zo rouestre ha reoù all o vez kavet pep lec'h oc'h setu Ret eo diwall un tamm gant se. N'oc'h ket bet en fin ya tamm-ha-tamm, meus ket soñj pelec'h on aï en istor ar wech all, mais tamm-ha-tamm e komprener n'on ket da lâr a-dreñv-a-dreñv, mais evel-just e liammet tout an traoù yakuza gant politikerezh 'ven en fin, gant tud e ministrerezh zo, pe tud politikel a-bouez ha tout se hag 'vez koachet koachet traoù spontus d'an dud diwar-benn ul louzoù a gaz o vezañ savet. Ha setu nor, an istor zo dedennus, met marteze un tammig rir, met a fin da'm soñj eo bet lakaet un tamm da bodout 'vit on me, mais bon, plus juste 'oa memes tra. Ha n'oc'h ket ya evit evit dont a-benn d'an istor evit honnezh zo emp yan daou-ugent eurvezh bennak memes tra. Ha goude-se ur wech achuet ar c'hoari e c'haller c'hoari e mod premium n'oc'h ket hag n'oc'h hoc'h eus bec'h-beken d'ober traoù resis. Me e c'haller kenderc'hel da da gomz gant ar merc'hed a c'haller kadout an darempred gante, mont da sikour tud, ober enklaskoù bihan, hag all hag all. Bez' zo c'hoazh kalz emganno 'barzh ar straed, n'hor c'hwezh-se zo e gwirionez al lodenn am eus kavet an negasusañ goude ur pennad e pop-tro pa bourmener e Camorocho ez eus dek mil emgann. Oc'h evel just 'c'haller tec'hout kuit ha pas ober 'nez, met Bon, evitomañ zo re, quoi. Ne, ne c'hallfe ket nebeutoc'h. Ha setu, n'oc'h anzavramp eus kendalc'het a c'hoari un tamm evit klaskañ tout ar vignoned, met n'on ket deus a-benn c'hoazh, peoc'h bezo hanter-kant. D'am soñj on- 'm eus kaozeet suvank din une pe daou.

Az deus maez dija Ya, ya, penn, pennato dija. Ah, si tu veux, c'hoari, euh, bah, c'hall plijout d'ur bern tud, benefin, pur an traoù euh, a eil euh, hervez plez blij dit, ral er lakat da evezh war traoù resis, quoi, pa zo ben an traoù. Bah, c'hoarioù un tamm euh, Bah, digor. mod ya. yakuza Yeah. à tout ze, quoi.
Ya, setu. Shenmue à tout. Ya, Gant hoc'h eur- gant un ergelc'h plijus e e Bro-Japan hag hag noc'h ya un tamm un tamm ponec'h an niver a emgannoù met klok-tre aliesseurt noc'h hag ya evit c'hoari evit an dud deute evel-just peogwir e lakaer gozh war fin feulster zo forzh pegement hag e lakaer gozh war traoù ba n'int ket tamm ebet evit ar vugale quoi. Setu. Mat ker.
petra am eus c'hoazh me berzh ma listenn Euh, oh là, ya, ba bez zo Overwatch daou zo deut maez a hen eveso hag a zo neuze memestra gor Overwatch 1 dre vras mais euh, keroc'h enfin non digoust eo deut da vezañ ar c'hoari Euh, bez zo bet ouzhpenn ar rozez nevez hag a zo bet profet d'an dud o doa prenet ar c'hoari euh, Overwatch 1 ha Yahoo! setu tout Ah ouais, Euh, ya Cheñchamachoù gameplay zo memestra bremañ n'eo ket c'hwec'h ha nep c'hwec'h met pemp ha nep pemp n'eus nemet un tank padal oa daou a-raok. Traoùigoù zo bet cheñchet met dre vras ez eo hepken zo cheñchet hag un aros kartennoù nevez enfin tri aros nevez benn da fin. Ha neuze digoustet neuze bremañ zo ur battle pass hag a zo spontus a-walc'h ret eo paeañ ugent euro evit prenañ tout ar battle pass premium. Kere. dre vras n'haller ket an aroz nevez nemet en ur brenañ ur battle-pass pe en ur c'hoari pad eurvezhioù hag eurvezhioù. Neuze e dit pitu da war pa oa digoust a-raok evit an tud o doa prenet ar c'hoari. Hag neuze tout an dra... hag a pen a fin a-raok oa lootbox neuze oa ket dispar met da nebeutañ oa tu dit kaout traoù digoust d'ur c'hoari quoi. Bremañ n'eo ket posupl pezh zo just daou petra daou pe dri traoù nul. tout ar peurrest e red PA tout an neuzioù cool ba ret eo PA du stud Degoro evit kaout an neuz pe PA ar Battle Pass. Neuze e di pitus a-walc'h. me plijus e c'hoaz ar c'hoari, neuze c'hoari an memes tra peger ar gameplay n'eus ket chanchet kement-se. Neuze kendalc'han da c'hoari en ur glemm. Evel an holl. Chetu. Euh, censé vo ar PVE ivez, puis censé au HDA ou à l'Oden euh, ba ene bon urziater euh, pouezus ne kedet mez c'hoaz. Me gwelet vo pa vo peus peget a tout a penaos vo. Pigur ez eblant be enfin gallout ra ber mad, ma ve gren mad. Hag emaon oc'h ober ar mare-mañ ivez. Bez 'zo Flat Eye, 'm eus kroget nevez 'zo, a zo ur c'hoari diorroet gant euh, ur studio, an ur studio 'noa graet euh, Night Call, ur c'hoari euh, taxi e Ah Paris. ya, et zeblant Tekeval.
Ha setu neuze gant euh, unan eus an diorroerien, a zo Damien Mayence, neus diorroet Stereden ha Flipon, Flippon. c'hoarioù e brezhoneg. Flat Eye n'est que des brezhoneg, N'en ket bet goulennet, da amzer, je m'ai fait qu'aider à son tête peger n'en nemet tester à nous, mais la fille. Kajimon. Ur c'hoari brede mera ar savoler euh, dourtan, mais euh, gant un twist, ben a fin. Euh, vemerzet buan n'e ket tamm ebet ze pal ar c'hoari. Euh, ben a fin e c'hoari d'ar manager, neuze peus ur bure urziater, ben a fin a gemer plas un tamm d'ur ziater gwirion. Hag e red dit merañ da bosteloù tout-se ha merañ ivez neuze ar gwerzher er saouler ha ober war-dro ar c'hef, leuniañ an armelloù tra 'vel-se, staliañ traoù nevez. Hag e-benn a fin un tamm, evit komz dermen ar gevredigezh, a-benn a fin e boa ret ul labour na dervez ket da galz tra, a zo bet prest da mesk tra neuze goude ur mare. un tamm torpenn a c'hoari peogwir ez bepred ar memes tra, mais c'est kemennadenn a c'hoari ivez, quoi. Mm, mm, mm. Compte, il ben, le labour manager, euh, n'a zerveshket da galstrag, euh, besoin ket penaos velaret, mais euh, alien, alienadur euh, al labour. A koz veilhe sout pezo euh, ur roadennoù, ave roet d'an embregerezhioù bras, a peta ave gret gante. Hag eus a setu ar c'hapitelouriezh dre vras. N'eus ket echu c'hoazh neuze. Euh, zo vont censé débattre képel, mais zo vont da velet betek pelec'h ez a, ha petra, petra ar fin. Matre. Euh, daou c'hoarial meus, me mateze peus rendre compte diwar-benn ur c'hoari hmm, anvet... Ketreret pugur euh, vous vient du da ober ganit goude, mais mm, kam on da venegin bion a bion c'hoario a meus

Setu noc'h ur party game eo gant c'hoario bihan. Setu ar c'hoario n'int ket liesseurt bras. 'm eus kavet un tamm goude ur pennad e vije gwelet un tamm tout war ma meus framm.
Mais en aergelc'h, 'm eus kavet plijus-tre hag bon bah anzav ran gant fentus ar party game lapin-crétin aboie. Ya, setu bah 'vit c'hoari gant bugale da skouer, gant un reja... Enfin, motion gaming, calve, neuze bepred, enfin, tu sais voir. Ah, et Domer. Ya.
Ha gwir eo, ar fed vije mm, o tremen euh, en un endro un tamm exotik evitomp oa kefal. Ya.
Setu modal oa ma c'hoariet un tamm da Vug Snacks.
Ah, ya. Euh, me ma ket kavet dreist ordinal. Euh, noc'h ur c'hoari lec'h euh, E resever ur gemennadenn digant ur gelaouennerez ho lâret ah bez zo un enezenn iskis gant amprevaned A zo boued ti. boued ya setu.
Hoc'h eus rec'h da enklask diwar he fenn peogwir war a seblant ne di- e vez ket- n'emañ ket ar ar gelaouennerez-se oc'hekint. Mais bon, n'on ket n'on ket aet gwall bell peogwir gav un un tamm iskis en fin. Ya. Time on Frog Island ivez, oa obligé din an design, mais ben a fin eo just ur c'hoari euh, deus neus un eus un tamm Animal Crossing. Yeah. Ret eo sikour ar re all da da gavout trev. Fin, ben a fin e, e Ver peñseet war un enezenn hag evit c'hat d'ober ar vag e ret kat elfennoù koad lien hag all hag all n'oc'h eo vo ret ober un doare trok gant an dud all en enezenn kwa. Hag deus an noz e ret mont da gouskat fin setu pep dewezh a zo ober a-walc'h en ur stumm. Un tamm c'hoari ivez evel Don't Starve petra eo c'est pas en un doare ken fall, c'est evel juste, mais gant ar sistem-se ret eo chom bev hag diskuizhañ.
Yeah. Euh, c'est bonne. Donc, edet gwall bell ken a but, mais euh, bravo ar c'hoari. Et, bon, de me scoret dija un tamm bepred me meustra. Ma skejons hag eñ oa trawal. abeg eo o c'hoari Tortue Ninja Ah ya ha giz kozh ar ar beat'em all. Le remake, Ya. ar c'hoari war Super NES. Ya Ya. oa ket fall. Fin, Ya. euh, me 'meus c'hoariet kalz gant ma breur pa oan bugel da- d'ar euh, d'ar beat'em all euh, war Super NES, noc'h a oan laouen oc'h adkavout an ergerzh-se.

Super bras! C'hoariet 'm eus un tammig gant euh, Pokémon euh, Mouk, puisqu'ur 'm eus prenet. Ah ya, kroget poz. Ah, ya, kroget on. Euh, 'm eus ket c'hoariet kalz c'hoazh an, oc'h on e pegen tantoud an istor vit poen. Euh, bah, evit poen e kavan euh, plijus. Ya, ya. Noc'h
siwaz. Euh... siwaz. Bah, siwaz, pugur non ket kontant et si gasfe euh, c'hoario lec'h e bet gwallgaset tout ar skipailh euh, kemen ar rant du stu quoi. Hag me zo al loden deus ar guden pugur meus prenet ar c'hoari me ie. Ah. Um, noc'h e ar vechement e disevel un tamm pugur e noc'h e ur c'her d'ur skol evel tudenn. Yeah.
Hag e war-lerc'h e n'eus urzh ebet. En fin e c'haller mont da yeah. Bourmen. Gwirion eo open world.
Quoi. Yeah. C'haller mont da Bourmen, d'ober an traoù el nurzh on eus c'hoant oc'h goude-se un tamm vel boaz, tu zo d'ober ar Pokédex, euh, fin gwelet ar muiañ a Pokémon posupl, mont da D'ober emgannoù enep a lig, ar framm zo ar memes hini, mm. mais un doare frankoc'h, a l'air juste mont da bourmen hag ober an traoù on eus ran ober, hag pas an traoù all, tout se. Um, setu, goude-se, vel just an eus n'eo ket brav-tre.
Goreg a-walc'h ouzhpenn Ya, ba, me meus ket c'hoariet pas de pell a-walc'h vit merzout-se euh, mm. vit poen. Il y a Goulouz Hag euh, Gouloù, dreist-holl. Il y a Gouloù, yeah.
Setu, oc'h euh, da baduroc'h e kendalc'hi an pugor meus euh, meus kavet fentus euh, fin plijus-tre ar pegentañ. Baduroc'h e kojei en-dro diwar-benn ar c'hoari-mañ. Ya. Euh, neuze me zo deus daou c'hoari all. Ar c'hoari meus ket dechu c'hoazh, met meus dek mil c'hoari war ober. A zo anvet Jedi Fallen Order, neuze ur c'hoari de demez un toullad amzer zo bremañ. A zo e bed Star Wars, juste goude ar an tri. E c'hoari, c'hoari a, c'hoari a raer, enfin just goude, non ur pennad amzer goude, etre an tri ha pevar. C'hoari a raer euh, ur padawan bet, neuze euh, ar glask kuzhat e, e, e an Jedi, hag euh, e vezañ tapet gant penaos vanvet an Inquisition. Ha ret eo dezhañ terout kuit tout, tout se. An istor n'eo ket dedennus tamm bet, neus kavet, dipitus-tre. ne c'hoarvez kazi netra, ret eo just mont eus ul lec'h d'ul lec'h all. Hag an tudennoù zo plad. An dudenn pennañ a zo just ur random white guy, enfin n'eus ket e denus tamm bet. Hag an tudennoù all int ket kalz gwelloc'h. N'eo ket dipitus evit un den sot gant Star Wars, bah, n'eus ket kalz a dra da... Enfin, plij eus eo p'eo ur lodenn war... Dathomir, planedenn Darth Maul hag vez gwelet kalzik barzh Clone Wars, mais c'est du tout penafin. mod all n'eo ket dedennus-tre. Goude ar gameplay a zo en même temps ur meskaj etre Tomb Raider, lec'h ma red un tamm lammat pep lec'h hag redek lec'h ma vez pep tra o kwei, tro dro. hag meskaj treze hag tra un tamm Dark Souls Sekiro. Evit an emgann e Kaintor doare Sekiro e esor, memestra. met me gav ne gas ket kalz traoù. Enfin dreist-holl e-barzh Dark Souls e zo kalzig a draoù da kalzig a loot da vont da gerc'hat. Hag e Fallen Order ba loot a zo da gerc'hat a zo genre un neuz poncho nevez pe un neuz sabrenn laser nevez vez ket goulet forzh penaos peger enfin setu pa vez c'hoariet vez ket sellet ouzh ar pezh zo etre an daouarn. Neuze dipitus a-walc'h war an tu-se, dibabou iskis. Met dre vras e plij just neuze echuiñ a rin da'm soñj 'm eus kazi echu aze. setu spi 'm eus 'vo un tamm gwelloc'h an hini o zont aze Jedi Survivor pe un dravezh-se. Gwelet 'vo met da'm soñj en efed gallet bezañ gwelloc'h dreist-holl war gant ur skipailh bras ha tout. Bref.
Dipitus un tamm. Un tamm dipitus, mais, mais plij just memestra. n'eo ket ur c'hoari fall kennebeut.

En hor Celeste, euh, seblantet dit, be on c'hoari diaspontus a tout euh, bob tro e korven war brao, mais ba ma ket c'hoant ober peger ere andi. Ba c'hoari, ya. Sous sa veine, un temps de la Super Meat Boy, euh, Yeah. toutes et toutes et. Neuze, bez un den zo hag a zo amañ gani, a neus troet ar, ar c'hoari e brezhonek noc'he oc'he, ma aobek beken evit chom e proari, ben a fin. Peger oa e brezhoneg, ouzhpenn yeah.
Arre, c'hoariet meus gant Celeste. Un eure.
Penaos teus kavet Oui, kavet meus dispar. Peger euh, e zorvet matre, ur c'hoari euh, zorvet matre a ben fin e... Nor ea ur c'hoari zorven, eh? Nor Hag euh, bah, diaez-kenañ, hein. Euh, ret eo mervel mil gwech evit kompren euh, penaos ra en-dro ha tout. Ha zoken pa te komprenet euh, goude evit dont a-benn e ret bezañ resis. Yeah. N'oc'h eh, n'eo ket aet bepred. Met, euh, ben, fin, e, a, e, e, spe- fin, alies pa mm, c'hwiten e komprenen perak ma c'hwitet. Yeah.

Et oui, vigouez da dont a-benn, quoi, zoken Yeah. a rankez pleustriñ meur a wech. Un tamm, vel, euh, pa n'ouzon ket euh, euh, keveriadenno iskis, mais pleustriñ euh, son RS pe Penn da sport, ben, pe mais même tricycle.
alies e lavaran de c'hoari Celeste de vel euh, c'hoari son RS Mm, mm. ben a fin. Pur e ben a vit e ret sevel euh, memor ar c'higenou ben a fin evit Yeah. dont a-benn euh, lodennoù euh, hep soñjal. Hag evel-se e teues a-benn ret eo pouezañ war an dra-mat d'ar mare-mat. Quoi. Yeah. Hag euh, ben, a fin e, e, krou ar blijadur hag a zo kreñv pugur e teus strivet, teus... Euh, hag e teues a-benn quoi nor yeah. setu un, teus un doare euh, lorc'h war-lerc'h ben on deus da benn a lodenn-se a soñjet da setu dedon a-benn a tout-se nor me gav e, e framet mat kenañ ar c'hoari hag a, An doare ma c'raou a-raok diaes-serr ar c'hoari a zo zo e gwirionez mat kwa, n'eus ket ur prantad lec'h greiztoud eo tout a vezañ super diaes pe kalzesoc'h pe me oar-me. Noc'hañ goude-se an istor zo ivez brav-tre, un istor diwar-benn dic'hwezhadenn. Hag mont dreist e vevennoù 'benn ar fin. Ya. Hag a zo penn-da-bell liammet gant ar gameplay. Be ya, setu, noc'hañ zo dreist. Peus ret eo da Vadelin, pignat e-krec'h ar menez Celest evel meuret da c'hoarier pe c'hoarierez mont e penn ar c'hoari. Ya, dres.
Setu hag war an hent e wel Madeline euh, tud war e, finia war e hent mhm. hag a sikour anezhi pe get. Mhm. Ha galagal, hoc'h eus zo, fen, zo plijus ha fentus. ar sonerezh zo dreistordinal ivez. Mhm. brav eo ar c'hoari ivez ouzhpenn. Ya, bah, pixel art yeah. gren moan. Ya, setu.
Noc'h e ba, e gwirionez, euh, neus, ne, enfin, quand j'y dis, enfin, voilà, en si ebet, la c'hoari.
Mais que netra, e ma c'hoari a bliginar mui ar bed.

Noc'h eo... Bah, Super Meat Boy, pe... Euh, Noc'h eo dec'h oan o zalet un tamm pezh oa staliet dija war ma urziater ha meus ket gwet c'hoazh. Noc'h eo... Bo, a short hike, da skouer, uh, ma yeah. c'hallfen ober.
Ya, setu. Un peu euh, plus justré. Ya, noc'h eo mat-se evit pas bezañ o tinervi hag o huchal bepred, fiche ket fall. Mhm. Mateze Tomb Raider, enfin, c'est tu Gwaeled, non Penny, Shadow Ah, ya.
Euh, Gwaeledrin, mais ya, euh, kalz, euh, kalz tra zo war ar stern, hag euh, ya, ba kenderc'hel euh, Great Ace Attorney, pe am eus ket achu c'hoazh, Ah, ya.
mais tamm mont ran war-raok dousik a-walc'h. Ha bah Pokémon, Mouk, un tamm, yeah. Mat-tre. Ba me 'm eus aze 'm eus pet c'hoariva. Bez' eus Flatai, Jedi Fallen Order ha Hollow Knight, met an tri aze, da ma soñj, e voe echu 'benn ur ma- ur marig. Ne soñj ket bet a rin goude. Red Wedding dimp dibab ur c'hoari d'ober asambles ivez. Ah ben ya, mais aze hon eus mennozhioù dija. Ya. Hag emaomp o c'hoario bradin ivez. Ah mais ya!

c'hoant peus komz a-benn an dra bennañ hag n'eo ket ur c'hoari video Oh bah ya euh, Noc'h ec'h an da gomz diwar-benn ul levban o treset hag a zo bah, da'm soñj an dra e gwell an oberenn sevenadurel euh, oa gwelloc'h din er, er mizoù tremen quoi e fin ar bloaz-mañ bepred hag a zo noc'h moi ce que j'aime c'est les monstres a zo ur pezh mell euh, pezh ur pikol lef divent hag um, gont istor ur plac'hig uh, dekla bennak anvet Karen e Chicago ar bloavezh o tri-ugent. Um, he amezegez uh, nom loc'h Me ar plac'hig a soñj dezhi e skoemmoc'h 'vit se hon afer. Hag soñjal a ra dezhi n'eo ket 'n em zistrijet ar plac'h oc'h emañ oc'h emañ. Piv eo e-touez an dud er savadur n'efe gallet kat un dra bennak enep dezhi hag all hag all. D'ar c'hemenn a fin e vo e savet a lev-banotreset 'vel ma vije Karen o kemer notennoù un tamm diwar-benn he enklask hag oc'h ober tresadennoù ha tout se. Doc'h pep tra zo gant ur... Tout an tresadennoù zo gant ur stil obik. Ah, ya. Ar stil a zo tic'hortoz kenañ. Yeah. Bez zo tresadennoù zo ar un tamm doudel euh, yeah. bihan a bihan, hag trawal a zo ah, labouret kenañ, mm. euh, récits spontus, euh, mondra Karen d'ar mirdi hag e klas kradober euh, oberenno gav brao er mirdi, a tout mm. se, en fin, euh, bormus a oar e euh, a fait tressant. Hag an istor a zo a zo fromus-tre peogwir benn-ar-fin ar plac'h oc'h eo a zo nom zistruj fin ar plac'h a varv. A oa un alamanez e er bloavezhioù fin zo bet ganet er bloavezhioù ugent da'm soñj pe naoneg evese. Yeah. Pe a oa bugel er bloavezhioù ugent oc'h e komz evel-just diwar-benn an eil brezel-bed. Ar plac'h-se a oa ur Judewez. goude deut da vezañ da vezañ e Stadoù-Unanet met pa n'eo ket aezet kennebeut euh, Chicago bloavezhioù tri-ugent bez zo mm. kalz gouennelouriezh ivez euh, feulster fin setu ben fin e koje diwar-benn ar gevredigezh amerikan ivez lodenn deus istor Europa en ar stumm yeah. euh, dre dre an dudenn se ivez istor ar plac'hig ha n'omzan ket mat. N'eo ket ur plac'hig a blij dezhi an traoù koant, plij dra dezhi an neuzviled, an istorioù spont. ha tout-se n'oc'h ket gwelet fall er skol gant ar rev all, piv n'eo ket ur plac'hig dres 'vel ar rev all ha tout-se. n'oc'h ket ivez kudennoù un tamm identelezh, quoi, fin poan o kavout he flas. Oh là là, euh, pin vit spontus, Mm. euh, e gwirionez ur benn oberenn vitomp-i. Ja. Hag a zo bet norc'hez zorvet gant ur plac'h ihun, war a seblant deus lakaet c'hwec'hla vit ober a... Ba ya, a ref. memes tra. Mais ya, bah ya, ya. Ha norc'he ur plac'h a deus bet ur gwallzarvoud pe ur c'hleñved spontus d'ur mare bennak, hag oa bet lâret dezhi, bah c'hwi vo nammet da viken, euh, ket posubl d'ac'h ober tra pe dra, enfin... Hag a-benn a fin, e deu da benn da distreiñ d'ar skol, ars, da diskiñ euh, tresañ, tout se. euh, fin, euh, istor an, an arzourez a zo brav ivez, quoi, en ur stumm, et deu da benn Yeah. euh, da vont euh, euh, dreist d'ar pezh oa bet lâret gant ar vezeien, ha tout se, n'oc'h eo... Wow, Eh ben.
Bon, Setu. Ya, bon, muz a-walc'h. E pep keñver. Fiskel.
Ya, ha te?
Da soñj eus petra oan o vont da gomz. Oh, un dra Star Wars. Evel-just, ne fait ket Peter Corey Gordit, ne fait ket. Ne fait ket o komzier ben un dra Star Wars, dreist-holl ma o paouez echuiñ euh, euh, bloavezh kentañ Enter Under, hag a zo dreist-ordinal. Da'm soñj e stirad gwellañ Star Wars ma n'eo ket oberenn gwellañ Star Wars peogwir neuze e tremen a-raok Star Wars Rogue One gant an dudenn Cash and Endor hag a zo penn-kentañ gavout a ran lavar pezh-derenn penn-kentañ ma o klask war-lerc'h e c'hoar ha me c'hoarvez ra traoù ha goude e vez klasket gant tud hag an archerien ha tout neuze rediañ mont kuit ha c'hoarvez d'ober an traoù gwelet 'vez penaos eo anvet Monmouth-ma. Neuze bezo tout istor Benafin penaos eo savet ar rebeled Benafin. Ah, setu, euh, savet eo un doare euh, gwir heñvel-tre gant an tudennoù hag a gomz evel tud no gwir ha ne lâront ket, mais petra e respont da galon da c'houlenn-se, tra vel-se. Euh, neuze non er c'hontrol e, e, e sevenet mat-tre, euh, skrivet mat-tre, hag santet vez an awen euh, ba Benafin e derou euh, an dispac'h neuze. Santet vez Ao an Awen a teu eus benn-ha-fin Bro-Frañs ar rezitanted. A zo ivez an Awen am soñj eus ba ar reveulzioù komunist e vefe pe Europa pe en Amerika Latin. Da'm soñj zo kalzik a Awen Strausé, bez' zo un den a laka c'hoant da soñjal n'ouzon ket e études Marxour bepred skrivañ diarbenn en nozvezh bras à tout. Enfin, a oe des très gant, gant ar gwirvoud quoi. an den eus sevenet-se, Tom Gilroy, n'e ket sot gant Star Wars tamm ebet, a zantet vez benafin euh, ne kaji ket an istor Star Wars, mais kentoc'h an istor diverbenn ba euh, tud o stourm a-enep un impalaeriezh euh, spontus. Euh, Pez a zo Star Wars. yeah, pez a zo benefin die diese Star Wars. Euh, mais euh, setu ne sketañ evet euh, kalz a boudou esdouarel da mhm. skouer zo dreist-holl euh, tud gwir peg morvat ba ket en ez ar zevener evit ober traoù vel sel-se ha setu n'e ket ken foll vel ma c'hell bezañ Star Wars a vechou n'eus ket ur c'hantina gant tud o zenni binge mhm. whisky kalz muioc'h kreizennet war par traoù heñvel. Mais, mais setu causez a bep seurt sujedoù hag dedennus tre. Me gav. Me fe ket c'hoant te fe da vezañ se hepken Star Wars, mais kavout a ran plijus tre vefe se ivez e Star Wars hag vefe traoù kalz politikeloc'h, benn a fin, sujedoù politikeloc'h euh, vefe euh, politikel bet bepred Star Wars, mais re vezon euh, Splann, quoi, Splann, euh, dreist-holl, euh, euh, laket en doa re dedenusoc'h eget yeah. ne ket just re drouk a enep re yeah, gentil, met kentoc'h an dut munut a enep euh, ar, ur stad euh, faskour. Ouais. Setu. Ya, ma teu un euh, pas euh, euh, ya, un tamm skoempor, quoi, fin, un tamm euh, lietoc'h vel ar vuhez. Setu, bah, gant euh, avec Gomzaraye eus ar pez on presse d'ober juste avoir évite euh, the cause vel malaron mm. évite bah, stourm ene pa ar sta ar stadou

Ha goude, ne ran ne c'hoarvez pep tra, evel just, me zo kalz a ran nou, ne c'hoarvez netra, pa mm. juste prienti an traoù, enfin, euh, neuze ya, euh, kalz euh, gorekorren me gav un dra vat peogwir me gav ar filmoù da skouer a kalz revion yeah. hag a d'avoir kemerera e amzer ha me gav bah setu ne ket fall neuze changera kalzik quoi da mes films d'avoir bern tud ar c'hortozed tudennoù un tamm leun a faltazi a traoù c'hoarvez bepred bep lec'h bepred a n'int dipitet peogwir n'eo ket ur stirad Star Wars vel ma oa Mandalorian zoken pe Kenobi petra vel-se quoi pe Clone Wars an tudennoù a zo kalz teñvaloc'h quoi n'eo ket n'eo ket ken leun a levenez vel ma c'hellent n'eus ket Jar Jar Binks n'eus sklaer setu

Diouzhtu pa on eus unan ah, pep da lârat quoi. Skrivañ a reomp déjà Penadou à toutes. Yeah. Oh. bonne.
Ouais, toutes c'est quoi euh, Peter Khalid Ober et Ie et Eulia Baden Twitch Neve euh, Gekizik euh, diverven ar bilan sevenadurel. En même temps, bel petar c'hoari ganit me gant traval traval ket c'hoari vidéo. Comme yeah. dirait, c'hoari vidéo Ie pe Bah da skouer, ya, et, et bilans mis kerzu et komzin diwar Ben Celeste. Hmm. Fur ma achuet an de kentañ vis kerzhu n'oc'h ema ket droed da gomz diwar e benn an dese mais ya ya n'oc'h un abadenn euh, am feldi vije miziek war Twitch euh, diwar d'ar yaout d'annonz fin oc'h evoa d'ar yaout d'annonz met dam soñje virin an em gavse euh, struget ma larfe an du da zul d'annonz o e sor pe n'ouzon ket petra